Ne! Ineno, ne nitiere punda moro moti, to chieng' moro nikunyo cho. To punda ni nonyumore ei bur mar cho manosekuny. Wuon punda nong'iyo punda To owacho ni kata obedo ni osenyumore e burni kaka inyalo gole onge, ti bende oseti, gima nyalo timo kende en dok ike ei burni mondo otho athoya nikech kata kamano oseti. Bas e seche mane onyiso jokuny burcha mondo ool lo kuom punda, nochung' gi chien kowinjo ka punda ywak ka lo oo kuome. Kata kamano, opak Yesu. E kinde mane iolo lo kuom pundani, lo ne oo kuome To ka lowo ose o kuome to oteng'ore. Oteng'ore to lowo dhi piny to owuodho tiendene to onyono wi lowo. Koro iolo aola lowo to oteng'ore, lowo dhi piny, owuodho tiendene to onyono wi lowo. Iolo lowo to en oteng'ore to lowo dhi piny to onyono wi lowo. Tiende ni punda ni. ne biroga oko, kendo ka nose olo lo ma lo biro machiegni gi dho bur, to pundani nowuok oko. Nowuok oko konyono ngas mar lo mane olo kuome mondo otho. Lo mane olo kuome mondo otho ema nobedo ne ngas ma nowuok godo e buru cha. Opak Yesu. Adwa wuoyo matin kod ng'ato kuom chandruok kod pek ma ng'ato kale e ngimane mar Jakristo. Kapok awuoyo to kawie kinde moro matin i subscribe e channel ni, subscribe i like, i comment kendo i share. Nyasaye mondo ogwedhi nikech itimo mano. Zaburi mia gi prang'wen gabiriyo matindo adek wachonwa bende oduogo chuny jogo ma genogi oserumo kendo othiedho adhondegi. Ng'at ma genone oserumo, Nyasachwa duogo chunye, ka ae to othiedho adhondene. Pundacha noseng'ad buche kendo ne iolo kuome lowo mondo otho. To lowo mane iolo kuome ema nobedo ngas mane onyalo wuok godo oko. Awacho nang'o jawinjo kata jal manena sani? Awacho ni chandruok ma initie ma satan orwakie ma kamoro dhano wadu Satan odonjo e chunye morwakie. Chandruogino kiyie kuom Yesu Kristo, onyalo bedoni ngas miidho kiwuok godo oko kendo ka ngimani lokarago maber molo kaka ne in. Hallelujah. Sama wuoyo kodi ni Samoro in dichwo ma dhako nyocha oweyo. Sama dhako weyi, owuok ni e ot, intiere kod penjo mang'eny ma onge dwoko. Intiere kod chandruok. Eka jawinjo Nitiere gimoro ni onjiri, onjiri. Onjiri ni en sama pod ugwandu e ot ka oling' aling'a. Sama dhako wacho ni abiro weyi, oling' aling'a. Sama iwacho ne dhako ni iroma dog thuru, onjiri oling' aling'a. Chieng' ma dhako dwa wuok gokinyi mondo a kisewuok idhi tich, onjiri oling' aling'a. Onjiri ok nyisi kata ni kawuono to ang' dhako nowuog e odni. Gimomiyo awacho ni onjiri ok nyisi, nikech ka wang' dhako osewuok ni tip a in e tich, to kiduogo iyudo ka dhako onge, tiyudo ka onjiri nie ot ywak. Gibiro kata adek, Koro gigolo sauti, moro nie kona, moro nie tado, moro bende goye gi oko. Ibiro kichopo machiegni gi dhoot, iwinjo konjiri ywakni ei ot. Opak Yesu. Sechego piny ochami, moro be nokawo nyaka bed shit ma onego ibed itigo odhigo. Moro bende nokawo nyaka kata gik tedo odhigo. Sama ibiro ineno ka mon mosiepene ochung' e dhoutgi girangi kaka idonjo. Kichopo to iyudo konjiri ywak. Kendo inyalo yudo ka jowasiki nyieri nikech owuok. Awacho ni ni samoro inyalo yudo ka wuok mar jaodi ni nitiere sem manokelo oseme mondo odhiyo. Adwa wachoni ni chandruok ma ng'ato okeloni koparo ni otiekigo ema nyalo bedo ni ngas miidho godo michak ibedi maduong' moloyo kaka ne in. Opak Yesu Simba. Moro in uh, dhako mane dichuo riembo. Samo riembi jodala unyieri, ji mamoko kod osiepeni moko bende nyieri giwacho ni ok inyal dak kod dichuo. Mano en chandruok ma samoro uh, nyalo bedo ngas mi idho godo kidhi bedo godo ng'at maduong' mani kare. Owadwa samoro dhiero donjoni, tich mani tiyo chungi, pesa ni orumo. Sami wuotho to iywak, kamoro kinido tileko pesa mane chopoga e lweti kendo inyalo wacho ne ng'ato ni pesa ma kama to asega mulo eka pesani orumoni midong' kidhier idhier opak yesu idhier ma kata oyieyo ok dwar bet kodi machiegni oyieyo ok dwa donjo e odi nikech dhier odonjo kanyo awacho ni ni chandruok mogore kuomino kiyie kuom Yesu to onyalo bedo ni ngas miwuok godo oko ma ibed ng'ato mitim neno. Moro tuo omonji e ot, ituo, nyithindo tuo, kendo ionge kod kue. Awachoni, Moro en tuo mokel kod rieko mag jochiende, jogo malamo nawi kod yien mag piny. Gilamo ni tuo mondo duoki e dhier, gilamo ni tuo mondo kelni chandruok mag tho, gilamo ni tuo mondo kelni kech kod duk. Awachoni ni kiyie kuom Yesu miyalo ka to gima ng'ato chwalonino biro bedo ngas miudho miidho godo kiwuokgo kidhi e duong' apako yesu janazareth in jal mowinja bed kod chir gie sani kama intie samoro dhako noweyi adwa ni bed kod chir igo chongi lam nyasaye moro indikna ote ka wakonyore kodi e lamo nyasaye biro duoko ni jaodi kendo sama oduoke tibiro yudo ka en kodi kod luor mokalo kaka ne en mokwongo Apako Yesu ma Janazareth. Erokamano ne jal mowinjo dichiel kendo subscribe e channel ni. Ago erokamano nikech ise subscribe. Mawuoyo kodi en Apostle Jojo Dindo. Amena.